Wel, bore da, a dyma Clonc 36 dim yn yr Hedyn Wstad, yma ar Stryd y Coleg yn Llambed. A da ni'n nghwmni Gareth Alys Jones bore yma. Ac mae'n ddwrnod pwysig yn dydy, oherwydd dydd Llun yr ail ar bymthag o Fai 2021 ac mae'r llacio yn ail ddechrau eto a mae'r rhedyn mwstard rwan fel y caffi yn gallu ystyried ail-agor. Ac os dwi'n iawn, da chi'n ail-agor dydd Iau yr ugeinfed o Fai? Ydyn, ydyn, yn edrych ymlaen yn fawr. Um, wrth gwrs, i ni bod ar gau uh, oddi ar uh, dydd Sadwrn cyn y Nadolig. Mae wedi bod yn gyfnod hir iawn. Ac wrth gwrs, nid dyna'r cyfnod clo cynta, mae yna eraill wedi bod cyn hynny. Uh, ond uh, i ni'n hynod o falch i garael agor. Ar hyn o bryd, i ni golygu agor am dri diwrnod yr wythnos. Fe wnaethon ni'r un peth nôl y mis awst, os cofiwch chi. Agor ar ddydd iau, dydd Gwener a dydd Sadwn, yr oriau arferol, deg i bedwar o gloch. Ond, i ni gobeithio, fel bydd mwy a mwy o lacio yn digwydd ar y reole Covid yma, a byddwn ni wedyn yn gallu ail agor am y cyfnod llawn, pum diwrnod yr wythnos, deg i bedwar. Felly, ni'n edrych ymlaen yn fawr. A- ac ar hynny felly ta Gareth a Liz, yym be dach chi, allwch chi ddeud ydy y sialensau, yr heriau dach chi wedi gwynebu felly dros y deuddag mis dwytha? Dach chi wedi sôn am y cyfnodau clo, ond be di'r be di'r heriau dach chi wedi cael eu gwynebu? Wel, yy yn y lle cynta, yy colli'r cwsmeriaid. Yy ch'mod hanner y gwaith yn y fan yma yw cwrdd â phobl. Pobl o bob man, yy pobl leol wrth gwrs, Ond pobl yn teithio un fand a llall, a mae rhai yn teithio drwy Lambed yn benodol i ddod a galw yn y fan yma. Ni wedi colli'r gymdeithas yna. A'r cymdeithas hefyd gyda'r gweithwyr sydd gyda ni. Mae, yeah, mae na, i ni fel teulu, a mae pawb yn cydweithio gyda'i gilydd, a ni'n cael tipyn o hwyl gyda wneud gwaith, So mae'r ddwy ochr. Ac wrth gwrs, mae hwnna'n atgoffa ni o'r gofynion economaidd sydd wedi bod arno ni. Hynny yw, oedd rhaid cynnal y lle yma, cynnal y fusnes, cynnal y gweithwyr ag ati, er gweitha'r cyfnod clo, ond i ni ddiolchgar bod y fath bethau a ffyrlo wedi bod ar gael i ni, a hefyd grantiau gwahanol, ond un o'r pethau ni wedi gwneud yw ni wedi manteisio ar y cyfnod yma i ail-fampio'r lle. Uh, fe agorwyd y lle yma yn 2003 um, ac oedd yr un decor wedi bod yma oedd ar y cychwyn. Felly gymeron ni fantes, ond ni do, o'r uh, cyfnod tro cyntaf i ni gael ail-fampio yym ac yy ma' hynny wedi wedi yym adnewyddu'r lle yy os yy allwn ni roi fe fel 'na. Ac ar ben hynna ni wedi lledaenu'r yym patio yn y cefn achos ma' hwnna'n bwysig iawn ar hyn o bryd, ma' fwy o bobl eisiau bwyta mas na beth sy'n mo'n eistedd miwn, ma' nhw'n teimlo fo- bod e'n rh- mwy bod nhw'n mwy rhydd a bod gyda nhw'r cyfle 'na wedyn i i i o- i gwrdd â ffrindie yn yr awyr agored. Ac wrth gwrs elfen arall, hyd yn oed yn, yn y cyfnod clo, mae yna gapel wedi cystal a bod wedi cael ei orffen drws nesaf, sydd um, ynghlwm mewn ffordd wrth yr adeilad yma. I ni'n gallu mynd a dod rhwng y ddau adeilad a mae hwnna'n ychwanegu dimensiwn arall at ein gwaith ni A hwyrach fod yr hedyn mwstad yn ychwanegu dimensiwn arall at y capel newydd fydd yn agor gyda llaw y dydd Sul nesa, Mai y trydydd ar hugain. Wel, mae hwnna'n newyddion bendigedig bod y capel newydd yma yn Llambed yn agor y dydd Sul yma ac wrth gwrs hefyd yr hedyn mwstad. A da chi mewn ffordd i ateb rhan o'r ail gwestiwn, so felly sut da chi wedi addasu a da chi wedi cyfeirio'n barod at y patio, Yym, so pan fydd bobl yn dod yma dydd Iau rŵan, be fyddan nhw'n gallu weld o ran yy cadw'n ddiogel yma yn yr Hedyn Mwstad o ran yr addasiadau? Wel, yy, 'yn ni wedi yy sicrhau bod yn bellter, wrth gwrs, yy... Mae llai o fordydd a llai o le i eistedd 'da ni nawr, ond mae hwnna yn cadw wedyn i'r rheolau
Ie, ac yym, i ni gorfod neud siŵr bod yy staff yn gwisgo mwgwd... Ie. ...a phethe felly, yym.
A ma' pawb yn gorfod arwyddo a rhoi'r rhif ffôn i Henwe a'r rhif ffôn pan ma' nhw'n dod ac arwyddo faint o amser ma' nhw wrth wrth fynd allan hefyd. Yn lle llieinie ar arfordir, 'yn ni wedi gosod deunydd arall sy'n medru cael uh, sychu. i sychu, mm. i lanhau mm. yn rhwydd iawn mm. ar ôl i bob cwsmer i fod wrth y ford. A dyna'r math o bethau sydd wedi bod yn her i ni megis o ran iechyd a diogelwch. Mm. Wel, mae'n swnio ar gyfer dydd iau pan fyddech chi'n ailagor yr hedyn mwstad, fod ych addasiadau chi a'ch trefniadau chi yn drylwyr iawn ac wedi i phawb gael tawelwch meddwl bod nhw'n mynd i fod yn ddiogel iawn yma pan fyddan nhw yn dod yma. Ac wrth gwrs mae yna her arall yn hwnna oherwydd nawr, oherwydd y pellter yma chi'n gorfod cadw rhwng y cwsmeriaid, dyn ni ddim yn medru yym cadw gymaint o fordydd ag oedd gyda ni o'r blaen. Felly, ch'mod, ma' ma' hwnna'n her i fusnesau, fi'n siŵr bod hyn yn wir am bob... Am bob busnes mewn gwirionedd, ynde? Am bob busnes. O, gobeithio felly dydd Iau fydd hi'n ddiwrnod sych ynde, oherwydd mae yna beryg felly, fydd yna giw ar hyd Stryd y Coleg yn disgwyl dod i mewn i'r Headland Wstad, a fydd rhaid nhw aros nes bydd yna rhywun i ddod allan nes cael nhw ddod i mewn, oherwydd bydd y lle mor boblogaidd. Ac i droi at y cwestiwn ola, yym, Be' fedrwch chi ddeud o ran y petha' 'dach chi 'di dysgu dros y deuddag mis a'r flwyddyn anodd dwetha'? 'Dyn ni 'di ga'l fel busnes wrth gwrs, a 'dach chi 'di cyfeirio at rhein nhw, ond hefyd ella ch'mod fel teulu yma yn yy yn y Rhedyn Mwstard. Wel fi'n credu o'dd Liz yn dweud pan ddath y cyfnod clo dwetha' 'ma nawr cyn y Nadolig Beth oeddet ti'n dweud, Liz? Wel, wi'n falch mewn ffordd bod e wedi dod. Ie, byddwn ni'n cael, achos ni wedi bod yn brysur iawn, ac mae'n rhoi cyfle i ni, fel chi'n gwybod, i weld, tei, weld teulu, amser i wneud pethau uh, yn y tŷ gatre, amser gyda'n gilydd, fwy amser gyda'n gilydd. Yn anffodus, os gwrs, o'ch chi ffili hyd yn oed i fe mas un, unman i cael cwpaned o goffi neu dim byd fel yna, chi ffili mynd i unman, ond hwnna'n anfantes. Ond o'r gymharu â'r bywyd o'n i wedi cael cyn hynny, oedd yn brysur iawn, oedd oriau hamdden, o'n i'n gallu gwerthfawrogi o'r newydd. A fwy o amser gyda'n gilydd, a fwy o amser yn y tŷ a wneud pethau, chi'n gwybod, dyfe? Ie.
Wel, diolch o galon i'r ddau ohonoch chi am eich amser bore yma i ateb y cwestiynau um, gan y clonc 360. Ga i ddymuno'n dda iawn i chi a hefyd holl wrandawyr a'r darllenwyr clonc 360 pan fydden nhw'n gweld y cyfweliad yma